Atutan cu Falam khua hi zeitindah an tlak ning a si, zeitindah ai thawk ning a si, zeibantuk phun nih dah Falam hi an tlak timi kha Atutan ah kan i siahnak caan a si hlei i zei bantuk cauk dah kan i cherhchan lai ti si ahcun hika zawn hin Lai miphun thawhkehnak tuanbia timi Pu Chawn Kio nih a ṭialmi cauk kha kan vun i cherhchan hlei i hihi bantuk kan chim tikah hin micheu nih cun cuti cun a si ṭung lo, khati khan a si ṭung lo tiah tinak tete kha a um lengmang i kanmah ruahnak le kanmah hmuhmi kha kan chim a si lo i hika hin cauk kan relmi tu kha sharing kan i tuahmi a si i i history ṭialtu nih an ṭialmi kha ai dannak tete zong kha a um kho men asinain kanmah nih kan hmuh khawh tawk kan rel khawh tawk kan rel a hmaan bik lai kan timi kha kan sharing kan i tuah lengmang kha a si. A si ahcun hi bantuk kan program kan thawk hlan ah a uar phun a si ahcun kan YouTube kha subscribe tuah khawh seh. Video tampi Lai miphun kan thawhkehnak le kan nunphung kong kan tuanbia vialte zaleng kan chimnak a um cang i cucu uar phun a si cun subscribe tuah khawh seh. Subscribe a tuah ciami vialte cung zongah lunglawmhnak tampi kan nei ti kha ka hin hun langhter tak duhmi a si. A si ahcun Falam peng chungah hin Zeidah um kan ti si ahcun miphun hme tete hi phunhra a um. Cu hna cu zahau, zangiat le laizo le tlaisun le khawngli. Khawngli cu phundang in sim ti zong kha a si. Cun khualsim, cun ngawn le cun lente le tapawng le hualngo miphun hi an um ti kha a si. Hi hika zawn ahhin Tlaisun fale hna he suntlai in a chuakmi an si nain anmah le an pupa min put in a tanglei bantuk hin hrinphun li in an hun ṭhen hna ti kha a si. Hi cucu phun li cu suntla le zahau le tlorzawn le khualsim le hualngo ti kha an hun ṭhenmi hna a si. Hi a cunglei hrinphun phun nga pawl hna hi an vun i ṭhen ṭhan i phun hme tete phun riat ah an i ṭhen ṭhan. Hi cucu phun riat cu Falam suntla phun khat, phun hnihnak ah khuate suntla ahcun zahau hrin, zahau hi hrin taktak le hrin taktak lo tiin a um ti kha a si. Cun zahau phun te ti na um. Cun panga nak ah khawng li cun paruk nak ah ngawn. Ngawn zong hi chaklei le thlanglei in um i chaklei ngawn khi a si. Cun pasarih nak ah khualsim le buaikirnak tlang miphun ti na um. Khualsim le buaikirnak tlang miphun. Cun pariat nak ah tlorzawn phun. Cun pakua nak ah hin hualngo phun ti in khan

Falam suntla nih hin an tlakmi hna a si ti kha a si. Asinain atu ahcun cu khua hna cu hitihin an si cang an ti. Cucu zeidah a si ti si ahcun Zokhua cu Falam tiin hmun ti a si i Pawlzin cu zamual ti a si cang ti kha a si. Hi khuazang khuami hna cu congthei le falam ah an i fonh i atu ahcun khua a um ti lo ee ti kha a si. Hi cucu falam a thawhkeh ning, an miphun a thawhkeh ning, a rak rat ning kha ca kan vun rel tikah kan hmuh khawhmi kha a si. Hi hi bantuk uarpun a si ahcun kan YouTube kha subscribe rak tuah ve law a hnu zongah khan hi bantuk khua a tlaknak tete miphun thukihnak zong kha tampi kan chim ciami a um. kan rak chim ṭhan lai caah khan World Police cu subscribe rak tuah ve ti kha ka han donghnak bik ah van sawm um duh. Video tu an tong ṭhan te lai ba.